Уонна тын университетка киирэн бараммын алын сыллаахха армияҕа ыҥырыллан барбытым. Алын бес икки хил онна улуспалаан кэлбитим. Ягуттан бастакы призыв этэ. Онно били тугунан пароходунан устан барбыппыт. Онтон поеһынан айаннаан тиийбиппит. Икки нэдиэлэни быһа айаннаан тиийбиппит. Ол бастаан били Брежнев барбытын кэннэ Андропов былааска кэлэригэр онно. Ягуттан аан бастакы набор этэ. Элбэх буолан буолна киев. Күүстігі киевалаата. Анна тиеммититтен забуға бәбідін көрдөрбүппүт диэхэ. Бұл

Оттон университеты бүтэрэн бараммын кыратык оскуолаҕа үлэлээбитим, балтараа сыл Учууталгын? учуутал үөрэхтээхпин. Тоҕо учууталый? Педфакультет индустриально-педагогическое отделение диэн тайгу киэнэ. Уонна сыллаах бүтэрбитим. Оттон союзпут эстибитэ, онтон дьэ

аһаан баран диэн туохха түбэспитим тыгын травмалаабыттара ол кэнниттэн хайа иккини кровоизление мозг средней тяжести была травма балыйааппытым ну иккини диэнинэн туран кэлбитим ону бырастар соһуйбуттара бутуруохтаах киһибиттэ хабарыскай бырастара соһуйбуттара бу хайдах Обычнотун дьоннор босхом буолан хаалаллар, хайыллар өйдө да. Ол кэмтэн дьэ туохтан бу кэлин өйдөөбүтүм ол туох эти. Туох диэн эбитэ то оройгох суу курдук буолуо да. Дьылҕа хаан кэтэх хаһаайбыта диэбит курдук. хаһааҥҥар лыбы маннык ник скултэскейл боло хаалыах курдук тохтаах дьар диэн то осенен өйдөтөххө туох диэн кэмэ кэллэҕинэ тохтотоллор уонна сулгун буллараллар быалаах тон оннук тахсар усайынан кэмэ кэллэҕинэ диэн Эн буллаҕа ти барыта бэйэн өйдөбүлгүнэн буллаҕа ди. Эн били көрүүлээххин дуу, туох эмэте били ойууттар курдук эбэтэр итини бэйэн өйдөөн, төйдөөн сиэттэрэн сылдьаҕын дуу? Ото киһиэхэ ийэ кута диэн баар. Ийэ кута бу төннө турар диэн баар сахалыыга. Сахалыы өйдөбүлгэ ол ол иһин буоллаҕына били сөптөөх информацияны иһиттэххинэ ийэ кутуҥ бэйэтэ уһуктан кэлэр. бэйэтэ уһуктан кэлэр уонна урукку олоҕуттан билбит билиитин хаттаан холбонон кэлэр быһылаах диэн. Бэйэм өйдүүрбүнэн оннук. Тоҕо диэтэххинэ, оннуккыннаана хайда маны барытын билэр этим, испэр барыта баар. Маны билэ сылдьыбытым диэн киһи хайыыр. Туох эрэ били нагенном уровне диэ булта. Аа, эмискэ инник уһуктан кэлэҕин. Оннук моментнар миэхэ булбуттара. Элбэхтэ ол иккитинчи аллаахха оннук гынан бараммын дэ. Ол күстээх уһуктуум буолла дии. Аа, онно оннуттан туох диэн турар этэ. Маннык икки уол турар этэ ол миин кырбаабыт дьону иэстэһии или ол дьону ыытан баран көнө уолунан барыы диэн этэ онтон ол кырбана мааһытаммын тохтуумма маннык иэстэһиэм маннык иэстэһиэм бу дьону подключайдыы маннык маннык онно иһин силэстэр бааллар буолла уоттар да бааллар тохтор да бааллар оттон биир өттүнэн өйдөөн көрбүтүм элбэх баа киһини ол бэйэм проблемабар холбоон бараммын элбэх баа киһини өстөһүннэрэр эбиппин диэн айдар онно киирбитэ уонна тохтообутум эскэбис инник буоллаҕына табыллыбат эбит диэн Буттан туох эрэ мээнэ буолбатах событие буолла быһыылаах диэн буолбута. Онно ол чэ аны били аһатар ол уолаттар, эдэр уолаттар, это студент уолаттар. Биирэ студенческий лидер, биирэ буоллаҕына тулаайах уол эмиэ ускултас келлидер ол.

Бырастыы гыммытыт. Ол дьону босхолооттара. Ол дьоннор бэйэлэрэ эмиэтин туоллахтара дии. Өйдөөтөхтөрө дии. Урок дии. Нуччулайдахха. Следственный изоляторга следствие хайдыы бу инникитэ барыта быһыллыы улахан статья диэн буолар буолла. Кутталга киирэн таҕыстахтары да. Кинилэргэ эмиэ улахан туох буолла. Тургуту курдук олохторугар сыыһа оҥостубуттара диэбит курдук буолбута. Ити түгэн хайда эрэ били арыгыны кытта тэбэстэх була дии. Арыгыны кытта Арыгы киһини олох мэйитин эргитэн биһэн бу күннээҕи бу көрсө садьаҥын өйдөөх садьаҥын хоспот дьоннор. Оннук була. Алқасқа таарыйсан баран. Ынырык элбэх киһинникке быдьаныр. Олох бу сымыйа тугу авторитеттарын көмүскү хатанды. Олох хаһаны билбэтэх көрбөтөх дьонноругар. Кытта оққоһон бэйэн барандар өлөссөн бэһэллер ким эрэ хаайыга, ким эрэ төрөппүттер атыы хаалар, ким эрэ тулаайах хаалар холобур этимтик тугайан мин ол охсуһа атаабатаҕым гынан баран ол бэйэлэрин истэригэр ол туох эрэ тохтаахтар эбит этэ уонна биир өттүгэр баар буолаабыппын ол киин кытта сылдьар буоламмын миэхтаарыйа эмэ дьылҕар дьылҕар тэтириэттэр али чөкүйээспиттэр диэки курдук ото билигин холобура бу Билиҥин дьартынар тугун ханны хайысхалар буолалларый? Бэйэн сөбүлээн. Та билиҥин олохпун барытын итэҕэлгэ тохту сылдьабын. Аны миэхэ оннук сэргиир, хайыыр олунан дьарыктанар тема мол итэҕэл. Саха итэҕэлэ тон усайынан киһи аймах итэҕэлэ диэн тугу бу Ийэ дойду олдьа барыта турух. Итинник, итинник темалары интэриэһиргибин темаларынан инник дьон инник инник инник дьарыктанар дьон куттаах алтыһабын. Бу өбүгэ уурну уругун үөрэтэр силис диэн түмсүүлэхпит. Ол түмсүүгэ мен эмиэ барбын бастыкылаттан биирдэстэрэ этим. Ол онно дьикти этэ. Ол ол иннинэ икки тыһыынча түөрт сыллаахтан ол хайаан барбытым. Хахалы ити Алексей Иванович Бождонов биэриилэрин истибитим. Сахалыы биэрии. Ото ол били сахалар ол анна дьууттара маннык ол тыманны Москваин диэн. Оны истээт даҕаны ол массыынаҕа араадьанна истээт даҕаны тыыха да кырдьыгынна эбит уок. Эмиэ сразу онну холбонаан. Холбон ааммытым сразу ол дьоннору булсубутум, ол дьоннору тохтаан билсиһэм, туохтаан бииргэ алтыһаан, ол алгыстарга сылдьаан, күстээх сирдэргэ сылдьаан киһилээххэ сылдьыбыттыын сатаҕа сылдьыбыттыын оннук кырылаан арыллан мин биир доҕорум биир доҕорум силискэ үөрэммит этэ били удаленнай диэн дуу тугунан үөрэ ылбыт этэ уонна бу охото бу күһүн кэпсэппитим оруобуна ол доҕорум буоллаҕына олох олоҕу көрүүм тосту улайда диэбитэ Олох бу маны көрөн баран бу дьиҥ чахчыны биллим диэн олох күүскэ ылыммыт этэ. Уонна бу олохпут олох сыһы олоро сылдьыбыт эбиппин диэн бу эдэр уол, мин саастыы уол. Уонна билигин олох атыннык олоруохпун наада диэн олоҕун сааһылаан билигин э, бу ортотунан э, сиэр-туом тутуһан олорор холобура.

Аты ити чахчы оннук тоҕо диэтэххэ итини биһи бастаан үөрэппит Андрей Иванович Кривошапкин айна диэн баар уонна кинилин кэлин бииргэ холбоһон үлэлээбит Кузьма Федоров диэн бар Чурапчы Хатылытын сылдьар киһи мин ол дьону кытта бастаан ол икки тыһыынча уон биэс сыллаахха Арчы дьиэтигэр лекцияларын истэн бараммын эмиэ эмиэ оннук онно уже переключатель курдук холбоно хаалбыта. Тыыха да бу бу сылдьар эрэ паттайым. Аны саха соруктаах буолуохтаах. Чахчы оннук эбит олох. Испэр туора араас уларыы барбыта ол ол күнү быһа ыстаҥалыы сылдьыбытым дии курдук. Үөрүүбүттэн бу дьиҥ били ол иннинэ ол икки тыһыынча төрттэн уон биэскэ дылы ээ икки тыһыынча төрттэн уон биэскэ дылы Оту маннык арыллар этиим, туора маннык панорамнай көстүүлэри көрөр этиим, туора маннык тухтар киирэллэр этэ диир курдук да түүрбүтигин диэн баар буолла. Ол кым баран ол биир кэмҥэ көстөр, онтон хүтээ араларыгын диир курдук туох туора турукка киирэн ылабын, туора хаҥа кэлэр хайыыр инник буолар этэ. Онтон бу уурунуһурукка кэлэн бараммын дьэ барыта маннык системнай билии баар эбит диэн маннык дьэ системно сааһыланан дьэ аллараата үөһэт ортото айыыта иччитэ көстөрө көстүбэтэ знака символа хайдах тыыта диэнэ барыта ти Өбүгэбит ол ити уурунуурукка уонна бу знакка символга улахан суолталааннар оҥоһуктарга уураллар эбит, инник таастарга уруйан хааллараллар эбит. Ол онон тахсан таһаардахха бу саха төрүт билиитэ

үксэ буддист буолбуттар бу биһиги саха сиригэр баар итэҕэл биһиэхэ хайдах маннык харыстанан хаалан не тух дьаһаны хайдах хаалан хаалбыт биһиэхэҕэ хаалан хаалара оттон дьоммут хаһан барар саха барытын өтө көрөрө барытын сыаналаан анализтаан уонна ол ол оҥорон хаалларбыт суруйан хаалларбыт да суруктартан көрдөххө барыта бу итэҕэл эрэ туһунан суруйаллар итэҕэл туһунан умнубатыннар диэн ону эрэ оҥорон ону өйдөтөн оҥоһуктарыгар да уруктарыгар да барыта ону суруйаллар Ол хас эрэ государствоны үттү үстэн балары тобуктаттан балары кыйдым диэн биир да уруктара ол. Оҥордос итэҕэл эрэ Наар ити уурун урук барыта итэҕэл үс дойду тоҕус халлаан өйдөбүлэ. Барыта ол эрэ туһунан кэпсэнэр. Итиник тахсар төһө элбэхтэрэ элбэхтэрэ эбитий? Холобура мин ол биири күлтүгэн күлтүгэн киэнин билэбин. Онно холобур хас тас барай? Түрк диэн сыыһаарыттан таххар. Кинилэр буква курдук ааҕыннар эти түрк диэн таарылар. Диҥэр хахылаахтыкка төрүк диэн. Төрүк диэн дир. Төрүк диэн уруллайдар онно. Төрүкү баар төрүт омук боллахпыт тибиһиги. Аны эти тылбыт дыымкаҕа тахсар. Дыымка тутула, уһун хахатылын тутула тэбистеңлер.

Оттон ДНК-ҕа эмиэ оннук же. Бу управляющий кодун бу управляющай эрэ кытта дьүөрэлэһэр, бу уола маны эрэ кытта дьүөрэлэһэр. Так, хеп уонна ити сүүрбэ мүнүүтэ салтаа, сүүрбэ аҕыс торгон, аны алта он түөрт ол маннык составляющайдаах. Хакатыла эмиэ алта он түөрт сүһөхтээх. ити, ити гормоны диэн бааллар дии. Ол гормональнай эмнэр бааллар. Ол формуланнугар саха тылын дорҕооннорун туруорун биэрдэххинэ алгыстар тахан кэлэллэр. Алгыса тахан кэлэллэр. Биир, биир оннук тугу гормону мен манна дорҕоонун иһитиннэриэм. Туох диэн? Мотилин диэн гормон бар. бу киһи иһин перистальтикатын маннык хайыр үлэлэтэр хамсатар диэн ол ол формуланнылар ол саха тылын ити уурун уругун туон дорҕоннорун туруорун бердеха маннык тохтор дорҕоннор тахсан кэлеллер ыйт уус иччи аға ытык энне өйө дьаһал үҥүөх аға аар дьаһах дьаһа аарым хойдуҥ диэн тахсан кэлэн һин хоһон таххан кэлэн инниттэн ууну хургуйартан бараҥын ис өйдөбүлүгэр киирдэххинэ өйдөбүлэ олох уот хара хатаххар онно иһит алгыс эмиэ үлэлиир Ууну бэлиэтэ итинник үлэлиир. Маннык фонема диэн бар ити дорҕоонунан дьайыта уонна графема диэн бар көстөр дьүһүнүнэн дьайыта. Интиэбит буоллаҕына бу айылҕаҕа көстүүтүгэр кустук өҥүнэн көстөр хэттөөн буолар. Уонна бу көстүбэт прозрачнай уҥаналлара хараҥа ити тоҕус таҕыста бу Доргооммут эмиэ оннук. Сетте семь звуков нот бар, верхнее не слышимое, нижнее слышим, не слышимое. Туйбут эмиэ тоҕус буолла бу. Ити бу аан дойду тутула бу тахсан кэллэр. Бу барыта саха тылыгар дьүөрэлий. Саха тылыгар дьүөрэлэһэр, оннук тахсар. Оттон ол аата айыллыбытынан оннук. Ол иһиниттэн олоҥхобутугар этилинэн айыы хаан аймаҕа күн улууга буоларбыт чахчы оннук.

Уонна итинэн хирдэтэн ити эмиэ киһи ыарыытын дьайан эмиэ хайыхха алгыһынан дьайан көннөрүөххэ киһи үс кутун көннөрүөххэ ону үс куту көрөр байыныылар оҥорбут аппараттара бар эргис биотес диэн ол оннук аппаратынан киһини көрөммүт итинник алгыстары ыытаммыт ол киһи кутун сүрүн көннөрөбүт органнарын эмиэ үлэтин сааһылыахха сөп. Онтон уонна онно хөрүнэ диэн маннык туга көстөр. Бу киһи хайдах хыдьыбыта, тугу кыммыта, туох э, сыыһалааҕа, ол өбүгэтин хитимэ мөлтөх туу, халгын кута э, мөлтөөбүт туу, бу ийэ кута э, төптөрө хайыспыт туу диэн итини бартан киһи билэр. Көрөн билээти. Ол параакка көрөн, ол алгыстары ыытаммыт, ол алгыстарга ол куттар реакцияларынан көрөбүт. Олан бара ханна бар? Манна дьарыктанабыт. Бар. Бар. Эйиэхэ тиийэн ону көрүнүөххэ хөп. Көрүнүөххэ хөп. Хайдах ону тиийэбин эһиэхэҕэ хантан булабын эйигин? Оттон телефоммун ылаҥҥын зона. Телефоҥҥун манна хоруйуохха сөптө утуйчупанныыр. Соруйуохпутун хеба. Онно хайдах Оннуттан муна тэҥэһэ дьоннор бэйэлэрин суолларын булаллар, булуохтарын сөп. Киһи булларар ону. Бээтин бу суолбун-испин булуохпун баҕарабын диир киһи бу дьиҥ чиҥ итэҕэл диэн тугуй бу саха өбүгэ билиитэ диэн тугуй бу сир халлаан диэн тугуй ол онно барытыгар ити боппуруостарга ити ыйытыктарга киһи хоруй булар кыахтаах ити үөрэҕинэн

ийэ кута барыта биир буолар диэн ити дыгынкаанынан быһаарбыттара ити, ити тахсан кэлэр. Мин маннык төһөлөөх холобур бэйэм бу быыспарарыппар таксилыбын иһин ону ол бүтээгбыт нэһиилэ өлөттөрө сылдьар уол киирэр ону айаннаан иһимин ол уонча мүнүүтэ иһигэр итини кэпсээтэхпинэ

кыратык тымныы да хайдах дуу онно устураммын аны булла мин бу бүтэһигин маннык киэн түмүккэ келбитим хөп саха тыла олус дорҕооннорунан бай тыл диэммин ол иһин ханнык баар омук тылы саҥарарга бу сир өйдүөр баар тыл дорҕоону барыта саха тылар баар диэн саҥара саҥаха саҥата тыата э, тыаха ол иһин американ английскайдыы даҕаны үчүгдүк биһи үөрэтэбит кытайдыы даҕаны үчүгдүк саҥарыахпытын сөп ханнык баҕар тылы ылынаммыт

киһи киһи курдук бастаан ардырҕаһан баран иһин иннин кэннин булсан киһи тохтоһор билсэр өйдөһөр онно көрдөхпүнэ мин олох түргэнник ити тылларын уот харасха түһэрэн ылар этим то ол армейскай жаргон биллэр буолуо барыта маатыры грузинскай маатыры армянскай маатыры азербайжанскай маатыры диир курдук атта уонна аҕыйах тылын били туттар тылларын билээн буолуо ону били ол уолаттара кэллэхтэринэ мигин ыҥыран бараннар тохту холобур армяннар ыҥыран бараннар оннук тохтук хаҥаттараллар Оно, манны хаҥарабын була, аҕыйах тылы. Типа, типа, откуда пришел, что делаешь индия курдук тыллар эттэхпинэ, онора армян ол харамбыт чачыгар армян стали. Олох шөйдүк тэптибелер хаҕара. Били, олох вадин вадин били түһэрин мааралар. Нуге. Били тылга сыяннак болан, онна то сурукка бичиккемия сыяннак болан, нар ол били писардигин, хайыгын, барытын билэҕин диир курдук били төһө да маннык били молодой буолаҥын ол үүрүллэ үтүрүллэ сарыттаргын ол шуткалаан хайаан иҥнээн аны аны тут киһи барыта тохтурун онко өр барбат һин биир маннык бэтэрээ кэлэллэр Основной масса иһин биир оннуктан хайым. Киһини киһи быһыытынан сыаналаан бараллар. Бастаан били алтыһы кэмигэр де охсууга тиһи буолар онтон саха ити туга универсальнаха кини баара кытта биир тылы булара бээтэ инник эйаҕас сайаҕас майгыта ким кими кимиэхэ да иһирдэрбэт хайдахтаах томукка омугут кытта киһи биир тылы булар хайыр Оннук аналлаах буоллахпыт тий? Оннук аналлаахпыт. Кырдьаҕас омут буоллахпыт. Ол иһин били. Оттон бу саха диэн мин бу историяны үөрэтэн бэйэм баҕаран туран һэп. Мин дин историк түөрэҕим хуох, тыл да үөрэҕим суох, мин радиотехник үөрэхтээхпин. Орто үөрэхтээхкибин үрдүк үөрэххэбилиниге саха үөрэнээччибин экономическийге бу төкүннээх олохпор наада диэн. Ону була бу историяны үөрэтэ хатыбын.

Турук бу көстөр көстүбэт эйгэ баарын өйдөөбүт уонна бу барыларын кытта иллээх буолар турукка киирбит киһи саха диэн ааттаныан сөп. Диэн ааттаныан сөп. Таһым диэһаным диэн биһи быһаарабыт. Бу уурну уһуругу үөрэтэн хайан бараммыт инниктен туохха келлебит. Түмүкке. Түмүкке келлебит. Уонна ол былыргыта ол саки диэнлер сыдьаллар саха диэн. Ол сахалар да? ол сахалар, потому что ол кинилэр онно сылдьыбыт маллара-халлара, курганнара, көмүүлэрэ один в один манна көмүүлэри кытта тэбистэннэ. Аны ити чорооммут, ити туохпут тимир оҥоттарбыт барыта

биири булалар эбит ол аата бу итэҕэли дьаһадьаннар бу сир дойдуга бу кистэнэн кистэнэн кистэнэн бу биһиэхэ кэлэн тахсыбыт буолан сөп булан сөп ду аны буллар битиник ити эппитин курдук мин эмиэнник өйдөбүллэхпинэ бу холобура православияга то священниктар диэн баалар ди бу мен туруктаах дьоннор буллар бэйэлэрин тэҕэллэригэр атын тэҕэллэргэ буддистарга буддалар да холобура диэбит курдук онтон биһиэхэ бу биһиги тэҕэл битэр арыллыбыт бу именно бу итэҕэли дьаһадьар сахалар диэн буолан сөп диэмин түмүккэ кэлбитим Эмэ священник тэҥэ, бу саха итэҕэлин арыйбыт бэйэтигэр ылыммыт киһи саха диэн ааттанар диэн. Ол ону оҥороннор национальнай соҥурбуттар буолу дьаһаныбын. Бу государство оҥоһулларыгар урут-уруккаттан итэҕэл, итэҕэллэх норуот государство оҥорор. Итэҕэл диэн уонна парламент диэх олор тэҥҥэ турар буолла ди. Уруккута күүстээҕэр. Ол иһин бу манна салайааччыларынан именно ол сахалар кэлэннэр салаяннар бу сөпкө туруораннар Баччааҥҥы лы бу сахалар тылбыт сүппэххэ, итэҕэлбит бу хас да самнарыыны ааһар ааһан, баччааҥҥы лы блин саҥа уох күөрэйэн таххан эрэрдин диэҥҥэ түмүккэ кэлбитим. Аны буллааны бу саха итэҕэлэ сурукка хоруллуохтаах дииллэр. Ким эрэ хоруллуохтаах дииллэр, ким эрэ хоруллуохтаах дииллэр. Оны эн тоқтиханыгыный? Киниге бар булуқтақты Библия әбетер бу айлықаттан өһәттен келер били булуқтақты. Итиннэ тыл ити төһөлөөх Библия туох бооһоруллуута биһи дьоммут ону хаһан даҕаны ол Библия хоруйбатахтара. Ол точно биллэр. Мунна биһи дьоммут барытын бу туттар малга халга, сиргэ-туомга ити тааска хоруктарга олонно суруйан хаалларбыттар. уонна бу туттар малбытыгар ити кургааннарга улахан хааннарын көмөллөрүгэр ол итэҕэлбит тэриллэрин бартын уган ыыталлар ол ону көрөн биһи знагый символы өйдөөн көрөн билэр ааҕар дьон аахтаҕына ол эмиэ барыта ол итэҕэлбитин этэһэйдэр ол итэҕэл диэн религия буота Итэҕэл диэн бу орто дойдуга хайдах олоруу олоруохтааҕы билэр билии. Өбүгэ мунньубут билиитэ. Ол, ол билии бу ийэ куттугар угунна сылдьар. Уонна ити этэрим курдук ити хептаа информацияны иһиттэ раз ийэ кутуҥуһуттан кэлэр уонна уу дьиҥнээх диэн бу баар эбит диэн билэр уонна онон дьарыктанан барар. Тоҕо диэтэххинэ ол өйүн санаатын барытын ылар. Тоҕо диэтэххэ, киһи барыта дьиҥи-чиҥи билиэн баҕарар. Тем более саха. Чахчыны. Тугуй, тугуй хайдаҕай диэн. Тугуй хайдаҕай. Тоҕо манныгый. Иһигэр инник ыйытык киниэхэ баар, курук баар. Ол иһин кини ити инник хаха инник бэйэтэ туруктаах инник дьон кытта баралларын кытта инник иллээх буолуон баҕарар. Ол иһин или-чөлү булуон баҕарар. Уонна киһилии инник сиэрдээх, көнө-майгылаах ол иһин тэнник тахсар. Билигин бу система аһары күүскэ үлэлиир буолан, билигин бары хаччы туһугар бириэмэбитин барытын хаччы өлөрүүгэ, бу аһылык аталаһыыга, бу оҕобун детсадка хайаһыҥа күннээҕи күннээҕи туох киһини сайдарга олус мэһэйдиир курдук. бу үлэлээ-үлэлээ бу хайа да хайа биир дьыалаҕа дьарыктан да дьарыктан оннооҕор бу сыллата биири биири оҥоро эргиэн кэлэ кэлэ оннук үлэлии дьаҥгын холобура бу сүбэлиэмэтэ куоттаран биһэҕит бириэмэҕитин дьаһаныбын нердертен баҕаран туран бу холобура видеоны көрө олорооччулар бэйэҕит интириһиргээн көрүн бэйэҕитигэр э, э, токуйдаан көрүн бу сахалар хантан кэлбиттэрин онтон саҕалаан история хайдаҕай бу тылбыт тугуй ханнык тыллар дуу хайдах дуу онтон дьаһагалаан бу бэйэтэ туох курдук били туох диэтэй снежный туох диэни били ком курдук улаатан улаатан улаатан улаатан улаатан улаатан эһи билиигит олох муҥар оһох буолун сөп арыллан кэлиэхитин сөп диэн сөбүлэхпин баҕарабын Дьэ сөпкө даҕаны. Тати биһи айыларбыт халлааннара даҕаны билигин научнай эмиэ дакаастанар буолла. Математический даҕаны тугунан даҕаны ааҕан даҕаны таһаардылар. Онон барыта подтверждениета кэлэн эрэр и так и сяк. Олеһинтэн бу аан дойдуга даҕаны били осведомленнай дьоннор билэн хайаан уже ити саха киинэтэ тахс киинэлэрбит тахсаллара ол ырыабыт тойукпут дии били дьон ийэ кутун хамсатара ол барыта биһи туохпут өйдөр этэ төрүт билиилээхпитин көрдөрөр уонна дьиҥ дириҥ үрдүк билиилээхпит баар буолан ити биһи ырыабыт тойукпут уонна ити көрдөрөр киинэлэрбит тохторбут барыта инник ис дириҥ өйдөбүллээх буоланнар киһини кутун-сүрүн таарыйаллар онон наар бу күннээҕиннэн сылдьар киһи киһиэхэ ол тиийбэт дьиҥ истиҥ дириҥ билиитэ кинилэргэ тиийбэт, дьиҥ истиҥ ол дьиҥнээх дорҕооно тиийбэт. Ол иһин ол саха ырыатын иһиттэҕинэ, саха хомуһун иһиттэҕинэ, саха ырыатын көрдөҕүнэ, сахалар олохторун көрдөхтөрүнэ, ол тиийбэттэрин уоллар кинилэр. Ол иһин били олох этэргэ дылы ийэ куттара маннык уһуктар. вибрациялаан барар ол дьиҥнээх били наар батта күннээнна баттана сылдьыбыт киһиэхэ тиийбэт туга кэлэр энергията сүрэ кэлэр ол иһин онно кини били тохтуур ылларар мантан так олох оннук элбээн барыа манна дьоннор олох поломничество буолуоҕа бу маннык дьиҥнээх барытын кытта иллээхтик алтыа сылдьар эйгэ манна хайыгар биһи үөскэтиэхтээхпит. Ты үөскэтэн бэрэбит дьиха. Бу буквально бу аҕыйах полтора ый иһигэр просто элбэх киһи э, тухтата массава итэҕэл туһунан билиэн баҕарда. Резко вдруг. Мин эмиэ ол иһигэр сылдьабын. Ол бу балтыраа иһигэр. Икки-үстүү киһилээхчэ икки группалаах үт. Онтуйбут билигин тыынчаттан тахсан уже туолан таһынан барда. Уже дьоннор кыйан киирбэт буолан киирмэтилэр.

туох алдан алдан розетеҥҥа үөрэнэ илдьиппит онно буоллаҕына кини хомус тыһатар ону мен сахалары биллэрэ гына тугу эрэ тыһатыахпын наада диэн тукуйдаабытым ону буоллаҕына хабархар ырыта баар эбит диэн буолбута хабархар ырытым ол күннэргэ тахан кэллэ баҕайах күн иһигэр хаһан да хабархалаабатах киһи инде ол синтэринэ ди бу хайдах бэйэтэ тахан кэлэрий Блин, иһитиннэриэхпин баардым хабар халаммын. Ол ийэ ийэ куккар баар. Бар бар была. Ону бэйэм ыллыылыыбын астына унаҕай. Ыллыыдьыбытын бу. Блин кыбыста хадьабыт. Бу үс сылба кыбыста харыттым. Оны билин де көрүстэҕим ай маны кайгара кийдэҕим ай хабар халаан иһитиннэри атыйдым. Ну ладно, истиэхэ градык.

олус интэриэһинэй диэми ким даҕаны үөрэт диэбэтэҕэ бэйэм баҕаран туран эмискэ баҕай бу тахан кэлэр итиэхата бу олус интэриэһинэй Осынан бу бэйэн бу хака хэр неме кербитим було де бу өбүгэлербит сирдерин ону булана бу үгүс ытык сир канна бааллар бити канна баран киһи бу айыларга быдан чугаһын сөбүй бу алгыс этен ду уот ахатан ду Атын Саха сирэ бүтүннүү оннук диэххэ. Барыта диэ. Тоҕо диэтэххэ, бу орто дойдуну киһи иччилиир. Киһи иччилиир, эйгэтин киһи оҥорор. Ол иһин бу саха сиригэр алаастарыгар онно холобур үчүйдүк дьоллоохтук олорон ол оннук эйгэни оҥорон хаалларбыт эйгэлэрэ хайаан да баар буолар. Ону бу эйгэлэргэ киирэ үөрүйэх киһи онно тиийдэҕинэ, онно холбонон ол эйгэҕэ киирэн кэлэҕин. Оннук, оннук эрдэттэн ол бэлиэ мастара баар буолар, манна иччилээх мастара баар буолар, туора көстүү кэлэр, онтон эмиэ аннык туох эрэ туох кэлэр, итинник чараас эйгэннэн кэлэр, онно көстөн киирэн барар. уонна холобур мин сүбэлиэм этэ олох сахалыы эйгэ тыыннаах эйгэ ити тухха бар тааттаҕа бар тааттаҕа быйыл бу хайын хаста даҕаны тухха хайаларга бараартыбыт егор кирсанов диэн сирдьит диэн бит табаарыстаахпын ол кейін битта быйыл сайын хайаларын Томпо хайаларыгар бараартыбыт. Ол баран иһэммит ити хайаан даҕаны Тааттаҕа ким өбүгэбит ойуун туга бар алааһа бар. Ол онно сылдьабыт, хайаан да сылдьабыт. Онно туохха харыттыбыт? Ол ойуун туга алааһа ханнык Таатта ханнык сиргэ бар? Таттаҕа ким Ойуунускай ити олорбут сирэ баар дии. Ол сирин утары арыый бэтэрээбус баар ойуун улахан ойуун. Таттылар бары билэллэр. Аа татталар бары билэллэр. Онно ол ойуун туга турар. Мэҥэ бэлиэтэ турар. Ол онно киирэммит тохтубут. Сиртэ оҥоробут. Сүгүрүйэн аабыт. Онно ол сыдьарбытыгар кини көмөлөһөр курдук. Баар буолар курдук. Ол уонна ити ол эйгэтэ ол Ойуунускай ылааһыгар сырыттахпытына ол эйгэтэ олох оһуой эйгэ эбит. Инна хайдах да хайдахтаах да киһиннэ куһан киһи буолан тахкыбат сири эбит. Ол просто олох киһи олох инник хакылы олох турка киире ала. Просто бара таманнык олох. били далбаараан амыраҥын аргыый айан хаана сылдьар курдук маннык атаххын устан ол охсуллубут от хадьымалынан сылдьарын тааттара аргыый аҕай малын баайтык уста сытаар туга ото маһа барыта үчүгэйин туга ити эйгэтэ олох туспа эйгэлээх эбит ол инник эйгэҕэ ол ойунска үөскээбит буолан да Луки булан. Хоһонньу туох олонгоһут саха туогар улахантан биир тох киһи була. Онно дьоннору дьоннору идде бараат ту бағалах дьоннору. Аа, инник идде барааччыбыт хайга хайга барарга туох физическай білімнэх ос дьоннор. Давление те атын болады. баҕалаах тахсыы түһүү ыарахан баҕалаах дьоннор мустан кыттыһан бараммыт баран кэлиэхпитин сөп дии баран кэлэбит баҕалаах дьон элбэхтэр элбээн иһэллэр тоҕо диэтэххинэ ол эмиэ бэйэтэ туспа эйгэ ол хайа эйгэтэ ол хайа туга олох атын кэме кэлби киһи баран кэлер ди бу ыңыралар ду хайдах туда баран кэлиэхин наада диэн оннук кэмге барта табыллан хаалар ди бу массына көстөн хаалар ол суоппарын туун барта көстөн оттон баран кэмин хуох буллагына кэлелик буллагына эн төһө да баҕар бара хатаабытын иһин массына дьаны да пором ухуога хайыга там батыан суога хай оннук биир харгыстар өскүлдөрө битти оннук кэме күүскэ тагайдым

Бу Хаҥаласка түөлбэлээн үөскээн олорон ааспыт өбүгэлэрбит сирдэрэ-уоттара буолар. Уонна иннэ ити очуос таастар кытаанах туохтара бааллар. Тыынчаннан хылларга уларыйбат туохтаах оннук кытаанах уонна оннук иччилээх ирдэри буланнар ол онно итинник битиэллэр эбит уонна бичиэллэр эбит уурун уһуруктарбытын хоруйбуттара бар уонна наар наар бу бу өттүгэр бу эҥэргэ бу бу эҥэргэ тоҕо диэтэхпинэ били күн таххыытыгар күн күн күн көрөн ону ааҕан бу бу уһуруйар киһи айыларга ыытар хобо диэххэ хобу ыытар эбит. Бу ол иһин бу кэлин бу өбүгэлэрбит өттүн кэнэҕэски ыччаттарбыт билэн ол суругу ааҕан итэҕэли дьиҥнээхтик үөрэтэн ылынан биллэхтэринэ бу биһи суруйбуппутун ол ааҕыахтара билиэхтэрэ диэн оннук туохтаан суруйаллар эбит инникилээн туохтаан өтө көрөн ити таяктар оруйдар холобур те түө даҥар биэс тыһынча Онно суруга буоллаҕына абы айыһары истээччи ил өйдө ыт диэн урук бар. Абы айыһар диэн ойуун бээтин этэр, истээччи диэн бу көстүбэт кинини истэр эйгэтин этэр. Уонна ол кини ол туох да хаччыны да элбэх сүөһүнү да баайы дуолу көрдөөбөт. Ил өйүн көрдүүр. Ил өйүн. Ол аата гармоничного разума көрдүүркэ. Бу орто дойдуга олорорбор бу аппын хомууммун иллээх өйүнэн туһанарбар диэн миэхэ ил өйдөбүт диэн көрдөһүү суруйбут. Уонна иннэ ити үс дойду тоҕус халлаан туохтарын бэлиэлэрин хуруйан хаалларбыт. Буруйа хаалларбыт. Олус интэриэһинэй. Бу эйиэнин кэпсэл орумун бу сehим кэҥээтэ ди. Көҕүм кэҥээтэ. Олох өссө саха буоларбын өссө күүскэ киэн туттан, өссө дэринник үөрэтэн дьоҥҥо тарҕатыах санам олох ыбылы күүрдэ. Махтал булун эйиэхэ. Уон ата күндү көрөөччүлэр бу биэрииттэн элбэҕи билбит, истибит буолуктааххыт, бэйэҕитигэр бу ийэ куткут уһуктан тугу эрэ биллэрбит буолуктаах диһандыбын. Ийэ кутейха өрүүтүн олоро сылдьар дьаһаныыбыт. Бу эһи оннооҕор омуктар да буолун, ханнык да буолун ырыа эстэргитигэр кыратык бу ханааҕытын таарыйан үөрдэр санааны киллэрэр, эбэтэр эһи бу ностальгияны дуу, уруккуну көрдөххүнэ ытамньыар санааны киллэрэн ийэ кут-кут оннук эһигитини биллэрэн уһугуннарыан баҕарар дьаһаныыбын. Онон күн доҕоттор бу бары саха итэҕэлин тон ким кэмэ кэлбит үөрэтэн саҕалаан бэйэҕитин күүскэ арынын диэхпин баҕарабын. Баҕа санаабын тирэйдэбин.